تے ہی خوشی دے نال نال توڑا بھرا پہنچا ہے کھوکھے دے اتے خوبصورت جے بلاگ دے نال نال ماشاءاللہ ویور قربانی دے جانور چیک کرو سامنے اندے جو دو جانور قربانی دے کھڑن تے لیلے بھی قربانی دے کھڑن تے ایڈو اے میرا یار بھی آیا کھڑے کدے ویندا پھیں ہاں تے گھر چھا ہاں کیا کریندا پھیں کام کریندا پھیں کشا دا کام ویلڈنگ دا کریندا پھیں کام اے ویلڈنگ دا کام کریندا پھیں ویور توں کلاں کریندا پئیں تے پاپا تیڈا کم ابو او اچھا گھاں وڈھن گئے پاپا کم کریندا پئے ابو گھاں وڈھن گئے تے باقی اتھے قربانی دے جانور وی ماشاءاللہ کھڑے ہیں ادھر میڈا یار بلال آئی آ گئی

تے گھر تلے کولر پکھے تلے چھاں تلے آمی ٹھنڈی چھاں تلے تے قربانی دے جانور نے ماشاءاللہ چیک کر
ہیں پاسپورٹ ایسا سکین کرے نے اول کئی دفعہ بل تھوڑا سی کھا لو سنگت چٹی نوی کھٹی آ گئی ہے اے ہارڈ سپورٹ گھنن آ گیا ہارڈ سپورٹ میرے کو لیتھاں کی دوائی دکان دے ہارڈ سپورٹ ہو سی چلو بیٹھے والا ہاں، چلو بیٹھے چلو گا ایک منٹ ہارڈ سپورٹ دا دے

چلو بیل گاڑی نہ آکھو تے باقی رونقاں ساڈے ماحول دے وچ ماحول وچ استاد ساڈا سلون والا آیا ہوئے ماشاءاللہ سلون قربانی دے بندے شندے چھلی آندے سارے وی آئی پی لش پش کیتی آندے یعنی کہ جنہاں دا حصہ کہنا ہوسی او پہلے پہلے اپنا داڑھی شاڑھی شیپ شوپ کروا لیسن بال جڑے لینا قربانی کر کے ولا کر ویسن داڑھی شاڑھی شیپ شوپ تے ہی خوشی دے نال نال تہاڈا بھرا پہنچا ہے کھوکھے دے اتے خوبصورت جے ولاگ دے نال نال اور جتنے وی ساڈے ویلیج لائیو والے ساکوں ڈیدھے رہنن ساڈے نال محبتاں ونڈیندے رہنن ساڈے نال پیار ونڈیندے رہنن انہاں دے اگوں ساڈی ریکویسٹ ہے ساڈا ساڈا ساڈا ساڈا ساڈا پیار ہے ڈھیر سارا کیوں کہ اساں انہاں کوں سرائیکی ماحول تے سرائیکی ولاگ دکھیندے رہنے کہ جیویں کہ تہاڈوں پتہ ہے کہ ریلوے پھاٹک گئی ہے کھل ٹریفک آمد و رفت دھڑا دھڑ تھی گئی ہے ہر چیز ٹاں باں کر کے آون لگ گئی ہے تے ہیں خوشی دے نال نال میں آدھاں کے اج دا دبنگ ولاگ کریسوں اتھاں کھوکھے چوں شروع کیونکہ کھوکھے تو ولاگ شروع کیتا ہویا کامیاب تے دنیا دے نال نال وائرل ویندے اوکے تہاڈا بھرا اپنا سلیم کھوکھے آلا واپتاں ونڈیندا راہندے اور السلام علیکم جی مر کیا حال چال ہے امید کرے ساڈے یار دوست احباب سارے تندرست ہو سن فٹ فاٹ ہو سن اج دا ماشاءاللہ ولاگ اساں کیتے شروع خوبصورت جیاں ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے اور ویلیج لائف دیاں پوری پیاریاں پیاریاں خوبصورتیاں جی میں کہ ساڈے گاؤں دے اندر خوبصورت جیاں گاڑیاں گھوم دیاں اور جی میں کہ خوبصورت اساں اپ بکلم خود ہیں کہ جی میں کہ ساڈے پیارے جے ویور خوبصورت ہیں تساں ہن جلدی جلدی ساڈا یوٹیوب چینل کرے سو سبسکرائب تے اج دی مزیدار ویڈیو کرینے شروع اور فیس بک پیج کو بھی فالو کرو ماپتا منڈو تے گرمی دیاں شدتاں ٹائٹم ٹائٹ ہن تے باقی ڈیکھو کیا بنڑنے آگا باقی جو وی بنڑسی او تہاڈے نال بنڑسی اساں تساں تساں تساں ساڈے نال راہسو اساں وی تہاڈے نال راہسوں کیوں کہ تہاکوں اساں گالھیں سنڑویسوں ولاگ ڈیکھیسوں مزے دار اور اتنی دیر تساں انجوائے کرنے اے استاد ہوری ماشاءاللہ لاری فل لوڈ کیتیاں ہن چیک کرو اے ہالے۔ اے کے لڈی ودن ہن کوئی پتہ نی کے لڈی ودن لیکن لوڈر کھولے سا چیک کر رکھیا آٹا لڈا ہے آٹا ویور آٹا لڈا ہے تے ماشاءاللہ خیر خریت بنجے جتھے بھی میں دا پہ خیر خریت آوے تے خیر خریت بنجے اوکے تے باقی لو یو ٹو ہو گیا ڈھیر سارا سارے سرے کی وسیب والے کو دیس پر دیس والے نو تے باقی محبتاں ونڈیندے رہسوں نال جڑے رہسوں۔ ویور او تاں ٹرین گئی اے گزر توکوں میں نامی دکھا سگا لیکن چلو اے ٹرین آ گئی میں کہ توکوں اے دا ویو کرواواں تھوڑا جیا اینس ٹرین گاڑی دا ویو کرو اے ٹرین گاڑی جناب علی مال سارا لے کے چلی اے گوادر تے اوکے گوادر مینوں نی پتہ کڈے ہے تے باقی اے ویندی پئی اے فی الحال تے باقی ماشاءاللہ اساں چاہ شاہ پی گھدی اے ماشاءاللہ اساں گول گپے کھا گھدے ہن لیکن غلطی ساڈے کولوں اے تھی تھیندی ہے کہ تہانوں اساں دکھا نی سگدے معذرت کرینے دلوں کیونکہ پچھلی دفعہ ہی اساں کھا پی لینے بعد اساں کوں ولاگ دا سین آندے لیکن چلو کوئی گال نی تساں ساڈے ناں دار راہو محبتاں کرو اساں تہانوں ہر چیز دا وزٹ کرویسوں کیونکہ اساں نویں نویں بندے ہن اساں ہالی کئی کئی چیزاں وچ مسٹیک کر وینے لیکن چلو کوئی گال نی تے اللہ پاک بہتری کرے سی گرمی جڑی ہے نا تن چاڑی آندی جویں ساڈا ولاگ وائرل دے وائرل تھیندا آندے تن چاڑی آندے ایویں ہی ماشاءاللہ تباہی لائی آنے

اچھا ویور ماشاءاللہ چل پے تھوڑا جا گن ٹریولنگ دے ٹریولنگ دے میں کہ تانوں تھوڑا جا ویو دکھاواں کیونکہ سورج غروب ہوندا ویندا ہے کلچر دے اندر پاک ویلیج لائف ساڈے سرائیکی کلچر خوبصورت جا ایک ماحول تے خوبصورت ساڈے گاؤں دے لوگ اوکے تے باقی تساں نال نال راہسو ویڈیو سکپ نہ کریسو کیونکہ آج دا مزیدار اور خوبصورت جا ولاگ ہووݨ والا ہے اور دلچسپ جیکو آکھا ویندا ہے اوکے لین دی پٹڑی دے نال نال ویندے پئے ویندے پئے خوبصورت جی لوکیشن تے جتے لوکیشن ہے ساڈی اتھے لوکیشن تے پہنچ کے تہن دکھیسوں اج دا ماحول خوبصورت جی ہم اور انجوائے کرے تہکوں پسند آسی خوبصورت جی ٹریفک دے اندروں اندر چھوٹے جے منی ولاگ دے منی روڈ دے اتے ویندے پئے منی ولاگ دے نا ولاگ سارا لانگ ہے ماشاءاللہ تے منی روڈ ہے ساڈا اوکے تے باقی ماشاءاللہ گراؤنڈ کرکٹ دے وی پھبے کھڑن ہر سائیڈ دے سورج وی غروب ہوندا ویندے پیارا پیارا۔ لیکن بھرا تھوڑا ویندا پیا اپنی بائیک دے خوبصورت جے دے ٹریولنگ دے نال نال تے باقی چلو تساں نال جڑے رہسوں مابطہ کریندے رہسوں تہاکوں انجوائے کرویسوں اج دا مزیدار ویلاگ اوکے تے متن کنیں غلطی نال ویڈیو سکپ کر ونجو سکپ کر ویسو بعد تہاکوں سمجھ نہ آسی ساڈے ویلاگ دی

اوکے کیونکہ ساڈا سرائیکی وسیب ہے سرائیکی وسیب دے نال نال پیاری جی سرائیکی دھن ہوونڑی وی ضروری ہے کیونکہ بغیچے دے اندر خوبصورتے گرین گرین دے اندر گرین گرین ماحول دے نال نال سرائیکی دھن نہ ہووے تے والا مزہ نئیں آندا کیونکہ اسے گالوں سرائیکی دھن اساں نہ رکھی ہوئی اوکے تے باقی تساں ہن نال ایویں سپورٹ کریندے رہسو اپنڑاں جڑے رہسو اساں اپنڑی پیاری جی لوکیشن تے پہنچنڑ والے ہیں پہنچ کے تہانوں چل کے پیارا جیہا ماحول دکھیندے ہیں باقی جڑے رہسو نال ولاگ دے کیونکہ ولاگ تساں سکپ کر ویسو تہانوں سمجھ نہ لگسی ساری سٹوری دی۔ تے باقی جتنی وی سنگت ساتھ ساڈے چینل کوں ڈیندی پی اے محبتاں بھرا گا محبتاں بھرا خوبصورت جیہا ہک لائک سبسکرائب فالو شیئر چیک کریسو پیارا جیہا کمنٹ چیک کریسو سائیڈاں تے مکی گئی اے پک وی آئی پی اور اوندے اندر خوبصورت جی چھوٹی جیہی ہک سڑک اے اوتھوں کراس ہو کے تے چلدے پئے سورج غروب ہوون دے چکراں دے نال جیہڑی سائیڈ تے سورج غروب ہوندا پیا اوں سائیڈ تے ویندے پئے تے چل کے تہانوں خوبصورت جیہی لوکیشن وی اور اپنا خوبصورت جیہا پلیٹ فارم وی دکھیسوں جیہڑی جگہ لوکیشن تے ویندے پئے پیارے جیہے کیونکہ ایس توں پیاری لوکیشن ساڈے گاؤں دی کوئی کینی چیک کرو سامنے خوبصورت جے سورج غروب ہو گی ہے تے پہنچے اپاں خوبصورت جے لوکیشن تے پچھلی سائیڈ تے ساڈا لکھا ہویا ہے گاؤں دا ناں خوبصورت جے گاؤں اور وی آئی پی جے کو آکھا ویندے سرائیکی کلچر دے لحاظ نال پیارا جی ہیں اوکے سورج ہو گیا غروب تے سورج غروب ہوون دے نال نال ٹریفک ریلوے پٹڑیاں ڈھیر ساری ہیں ٹریفک ایندے تے بالکل کینی چلدی پئی خالی پئی ہیں کیوں کہ آ گئی ٹرین گاڑی دا ویو تے تانوں ٹرین گاڑی دا ویو دکھیسوں۔ کیونکہ ولاگ دے وچ پہلے تاں ٹرین گاڑی دا ویو ہے پیا او انجوائے کرو اس انجوائے کرن توں بعد تساں کریسو سارا سرائیکی کلچر دا میوزک تاکوں انجوائے کرن دے نال نال مزہ آسی ولاگ کوں انجوائے کرن دا وی اور تساں سکپ وی نہ کریسو ویڈیو۔ اچھا ویور تے ماشاءاللہ انجوائے کریندے پیا انہاں سرائیکی کلچر دا اڈو ٹراٹ اڈو اڈو اس سائیڈ تو ٹریول کر کے ٹپ کے یعنی کہ اس سائڈ تے آ گیا سے جیڑی سائڈ تے کرکٹ دا میچ ساڈے کول ہوندا پیا ہی بابا ساڈے کول پیچھا پوجدا پیا ہی اے جیڑا ملنگ بابا بیٹھن تے پوجدے پین کہ بابا ویڈیو کادی بنڑیندے وتے ویڈیو بابا اساں بنڑیندے پے سرائیکی ولاگ دی ساڈے گاؤں دی اپنی خوبصورت جے ساڈے گاؤں دا اپنا پیارا جیا کلچر دکھیندے پے آں پرموٹ کرے سو ساکو اپنے سرائیکی ولاگ دے نال نال کیوں کہ سرائیکی ماحول نہ ہوے ساڈا سرائیکی آواز نہ ہوے میٹھڑی بولی نہ ہوے تے مزہ نی آندے جتھے وی سرائیکی وسدے رہندن ہسدے رہن او خوش آباد رہون اوکے تے باقی کرکٹ دا میچ سامنے تھیندا پے خوبصورت جی انجوائمنٹ کریسو ولاگ دے نال جڑے رہسو اپنا پیار دکھیسو راندے پیارے پیارے ویڈیو دیکھن کیتے ساڈا یوٹیوب چینل لائک سبسکرائب فالو شیئر کرنا نہ بھولے کرو ٹھیک ہے سنگت تے باقی فل کرکٹ دا میچ لگا کھڑے اور خوبصورت جی جگہ دے تے خوبصورت کھلے گراؤنڈ دے اندر

ویلکم بیک ویور ماشاءاللہ کتنیاں دیراں دو بعد تھوڑا بھرا واپسی اپنے پوائنٹ تے آ پہنچے اپنے کھوکھے دے اپنا سلیم کھوکھے اللہ ماشاءاللہ جگ مگاندا پے تے اون تو بعد جویں کہ تانوں پتہ ہے کہ ساڈیاں رونقاں بہرحال ہیں عید دیاں تیاریاں زور و شوراں دے ہیں تے اللہ پارو خیر شاماں بھی پے گئن ہر سائیڈ تے لائٹاں شائٹاں سنبھال گیدیاں ٹریول ہی کر گی دے تے رہی زندگی تے رہی ماحول تے عید دے نال نال مل سو عید تے پیارا جے ولاگ تن دکھے سو خوبصورت جے عید دے سارے بنے سارے گاؤں دے اندر تیاریاں زور و شور دے ہیں جن چار سو دس کلو پیاز چار سو دس کلو وسل

امید ہے کہ تہاڈوں ساڈا اج دا خوبصورت جے ویلیج دے پیارے پیارے نظاریاں دے نال نال ولاگ تہاکوں پسند آیا ہوسی تے ایویں ساڈے نال محبتاں ونڈیاں کرو ساڈے نال پیار دکھایا کرو شاماں پے گئے نے تیرے بغیر سجنا تو کتھے رہ گیا آجا اوکے باقی لو یو ٹو ہو گیا برا دیاں گالی باتیں تے ناراض نہ تھے کرو برا تیرا نواں نواں ہے نا اینگل کڈ مریندے تے باقی اج دا امید کرے تو ولاگ ساڈا پسند آیا سی تساں ساڈا دے دینا دے یوٹیوب چینل سلیم کھوکے والا فیس بک پیج سلیم کھوکے والا